Исәннәрмесез, туганнар, хәлләр ни хәлдә? Кибеттән психун чыгып барам әле мин. Хә, минем алда э, Рәшидә бер пакет тутырып әйбер алды да, уф, үлем, мең тәңкәгә бер нәрсә дә алмадым инде ди. Пакеты тулы тәм, том тегенең. Печеньесын да алган, перенигын дә алган, әйме, э, ниндидер тагын анда консервымы нәрсәме тыгылып карамадым инде бөтенесен тикшерәбәй бит. В общем, ризык бар. Мин шаклар катам менә шулай дигән кешегә. Уй, хәзер бәя тегеләй, уй, хәзер бәя болай. Сүз дә юк. Элек 50 тәңкә торган шоколад хәзер кимендә 150 тәңкә. Мин моны прекрасно беләм. Мин дә моны прекрасно сизәм. Ну, искә алыгыз безнең бер әле Унбиш ел элекке генә яшәү рәвешләрен, егерме ел элеккеләрне, утыз ел элеккеләрне вообще әйтеп тә тормыйм. Өстәл тулы менә шушындый мул ризыклар бар идеме? Менә мондый свежий яшелчә җиләк-җимеш ашаган көннәрне бармак белән санарлык иде. Мин фотографияләрне карыйм да элеккеге табын артында утырабыз инде анда. Күп иттереп җыелганбыз инде. Анда ризык түгел, анда кеше күп. Өстәлдә табагы белән винегрет, тазы белән әйме, булса, менә апельсин максимум, шул бер свежий әйбер инде әйме. Үзебезнең компот тора графинда. Шпрут белән бутерброд та, аш та бәлеш шуның белән тәмам. Бүтән бер нәрсә юк. Чәй янына болай, тегеләй, бәләкәй генә мәҗлес булса да бит хәзер туй табыннары коралар. Галәмәт ул ризыкның күпмесе исраф кала, коралар диеп, мин дә шулар рәтенә керәм инде. Аллаһ Тәгалә кәем кешерсен, бик күп ризыкны исраф итәбез. Менә шул өстәл сыгылып торсын, кешенекеннән ким булмасын. Чәй янына кемгә мондый, кемгә тегенди диеп, например, закускасы мондый, тегенди. Галәмәт. Шулай бит ни, үзебез гаепле. Үзебез землянканы бик тиз оныттык, иптәшләр. Элек бу хәтлек түгел идек без. Киемне тишелгәнче киядер иек. Үзебездән калганны бүтән кешегә бирәдер иек. Балалар берсеннән-берсе калганны киеп үсте бит инде. Хә, Ни, кыш җитә бит инде, Шамилгә мин әйтәм, оныкка э, чанан авитадан гына алмыйсызмы, мин әйтәм, бигрәк теге вакытлыча бөтен нәрсә. Бөтен алган әйбер теге фәлән мең, әйбит. Ә, аннан соң ни? Уже кирәкми ничә айдан. Буквально күпмелек кенә бит инде, балалар тиз үсә. Бөтен әйбер э, еллар дәвамында кулланылмый бит инде. Минем кыз кешедән калган әйбер дә үсми, диде, белдегезме? Үзе нәрсәдә үскәнен оныткан, или наоборот, әйбәт хәтерләгәнгә әйтәм инде ул аны балакаем. Шуңа күрә кирәкми зарланырга. Сүз дә юк, мохтаҗ кешеләр бар. Элек тә булган ул, хәзер дә бар һәм дә булачак та ул. Аллаһы Тәгалә кем күрәчәк итмәсен, зур-зур расходларны кемдер кемнедер подставить итә, кемдер кемнеңдер кредитын түли. Төрмәләргә хәтлек тагып куялар гаепсез кешеләрне. Менә шундыйлар булмасын. Гарип балалар, кемнең анда лечениегә китә, миллионлаган акча, бөтен дөньядан акча җыеп йөриләр. Менә шундыйны күрәчәк итмәсен Аллаһ Тәгаләкәем. Ә болай кибеткә кереп, әйбер кыйммәтләнгән, уф, үләм, бензин тагын арткан, диеп, ыңгырашасы түгел, минемчә. Мине бу сүзне яратмый ишан инде күбесе. Әнә андый гәҗитләргә дә язып чыкканнар, яңа ел оформлениесе былай булмасын, тегеләй булмасын дип, обращениелар белән чыккан әнә Мәскәү халыклары, Питер халыклары. Синнән миннән кем сорап тора? Апаем. Әйе менә, госбюджетны утверждать иткәндә кая әле шалтыратыйм әле, авылда шуның хәтлек практичный Мөнирә исемле хатын яши. Бу нәрсә дияр микән? Быелгы чыршыга э, фәлән миллион тотарга микән, юк микән диеп. Тышта ди. Үзләре шартлаталар да бүлеп куялар. Үз кесәсенә салмаганга тажы рәхмәт. Без дә күрәбез әле ул чыршыны ичмасам. Да дөрес булмаган җирләре күптер. Анысы безнең эш түгел, иптәшләр. Безнең кулдагы акча түгел, без аны хәл итмибез. Менә бер дә машина бәясе, квартир бәясе хәтлек диеп, әле мин кешенең попуткада ни, голосовать итеп торган күргәнем юк, попутка көтеп. Гаиләсендә бер булса да машина һәрберебезнең. Күбесенең ул уже чит ил машиналары, әйтергә кирәк. Квартир бәяләре тагы да артты диеп, киленнәр кайнана белән яшәми хәзер. Йоо. Каяндыр ипотекасын түләрлек акча табып, әкертен генә аерым башта яшәп торалар. Алай монда авылга кайткан кеше дә күрмим мин. Шәһәрдә бөтен нәрсә кыйбат. Каягыз әле гектары белән бәрәңге утыртыйк, каягыз әле үгезләр, сарыклар тотыйк диеп кайткан яшь кеше дә күрмим мин. Так что кирәкми зарланырга, иптәшләр. Аллага шөкер, бик мул, бик рәхәт яшибез. Элекке заманнарны искә алыгыз. 90 нчы елларны искә алыгыз. Әй! Акча булып кибеткә кереп, әйбер ала алмаган чакларны искә алыгыз. Бүгенге көндә, мин уйлыйм, акча эшләү мөмкинлекләре дә безнең бик күп диеп, һәм дә үзебез аздык диеп уйлыйм. Бу гына җитми, теге генә җитми, бер кигән киемне ике кию юк. көненә разнообразие буларак эш. Минем рейс беләсезме? Менә бүген обедка ашаган ашны мин аңа кичкә предлагать итсәм, чыраен күрсәгез сез аның әйме. Мин моны бүген ашадым бит инде ди. Бер әйберне ике тапкыр ашау да юк көненә. Гел разнообразие буларак тиеш. Первый, второй компот, выпечка, тегеләй былай. Менә шул. Үзебез, үзебез и еще раз үзебез.